Gabaklaryna geldi. Ýöne, nesip bolsa, telpegimi öňüni tutduraryn, enşallah. Ertirki protesteden telpegi geýip çykaryn, bu gün dezantist bilen çykdyk. Ýöne şu wagtlam iň soňunda maňa bir potwierdzeniýe geldi. Sowsem başga nemelerden, istoçniklerden. Mende skrinşotam bar, hemme zat meň elimde. Olam. Berdimuhamet komada ýatyp,

Essalawmaleýkim Türkmenim. Bu günden beýläk girişi şeýle jümle bilen başlamagy makul bildim. Bu jümle Watanyň ýagty geljegine umyt baglaýan, Onuň üçin aktiw hereket edýän, sähetligine garaşyp, häzir sahnada görünmeýän, ýöne ol gün gelende uly il bolup, hak göreşinde siliň güýjüni bütin dünýä görkezjek her bir watandaşyň ýüregine ýeter we dogry täsir eder. Sebäbi, hormatly watandaşlar, eziz ildeşler ýaly mukaddes, söýgi doly kelimeler bu gün absurdyň derdinden eňňere boldy gynansak-da. Salam Anatoýn Türkmenim! Doganym, gardaşym, aýal doganym uýam, uly-kiçim. Seni Alla penasynda saklasyn. Bu wideo üç bölümden ybarat bolar bigün. Birinji bölüm Nirä barýaň han ogul? Öýçerler saglykmy? Ikinji bölüm Dezinformasiýa absurd propagandasynyň täze masgaraçylyklary we netijeler. Üçünji bölüm Türkmenleriň gahrymançylykly protesti ýa-da Japbaklaryň Stambuldaky başdan geçirmelerine tomaşa.
Hany ýöräliň ýuwaşjadan onda.

Teswirler gapma-garşylykly. Iki gün soňra-da hakyky ýüzüň görkezdiň han ogul. Hudaýa şükür, çagajyklaryň maşgalaň gül ýaly, kemçilik ýok. Gitmäge-de gerek ýok. Seň wezipäň gutardy, gaýdyber diýilýänçä dowam ediber. Režime garşy goşa dyrnakda açyk hereket edýän aktiwistiň maşgalasynyň arzasyna ministrlikler jogap berýän bolsa, diýmek, seniň goldaýan Duşenkowyň aýdanlary dogry bolmaly-da onda. Ýa awtoritar režim aýry-aýry adamlara eglişik edýärmi? Belki, Güni gelende goýulan maksada ýetilenden soň statusy üýtgedilip, Watan döneginden çykarylyp, sylaglanyp, tersine gahrymanlara öwrülmek üçin bu oýunlar edilýändir.
Wagt hemme zady görkezip dur.
Häzirlikçe sorag köp.
jogap ýok. Emma azyrak analiz eden wagtyň jogaplar edil güneş ýaly ýalpyldap göz öňünde apaçyk dur. Emma absurd teatrynyň oýunlary dowam edýär. Ediberiň.
Men. sabyrly dolaşyşy. Hormatly watandaşlar! Şu gün irden bäri biz bir tohar habarlar Türkmenistandan geldi. Şony yzarlap, şonuň dogrulygyny tassyklatjak bolup otydyk. Biz oglanlarymyz bilen, liderler bilen oturyp gepleşdik, maslahatlaşdyk. Ýöne şu habary häzir aýtmaýyn diýip karara-da geldik. Ýöne şu wagtlam iň soňunda maňa bir potwierdzeniýe geldi, sowsem başga nemelerden, istoçniklerden. Mende skrinşotam bar, hemme zat meň elimde. Olam Berdimuhamet komada ýatyp. Şu wagtlam Türkmenistanda usileniýe, prezidentskiýa ahranaň, ahrannikleriň öýlerini göberenaklar, şulaň hemmesi dogry. Şol üçin şu habary biz kontrolda saklaýlyň. Eger aýtmasak, nädogry. Şol üçin şu karara geldim, hökmän şuny halk bilen paýlaşaýyn. Hemmesi habardar bolsun. Sebäbi birden biz siz, ýagny türkmenistanlylar, türkmenistanlylary kenara çekip, dikme serdary, Bize derek saýlajak bolmasyn.
Ähäňeke geldik ikinji bölüme. Geçen wideoda ýalançy başy hem-de ýalançy dag atlaryny alan. Täze demokratik elitanyň köne propagandaçylary, ýalany üçin eşek bolup aňňyrdanymda-da akyla gelmedik nadan we onuň kärdeşi. Hawa, ilki Warryk batyr senden başlajak ýene. Utanman geçdiň öz-ä. Diňe ýalan bilen nirä çeldi? Maglumat ýaýradyp bütin dünýäni aýaga galdyryp gyzyndanam masgara bolanyňa hiç puşman bolman ýene gürläp otyrsyň. Millionlarça abonaly kanallar bu informasiýany paýlaşyp soňrada bu informasiýanyň ýalandygyny tassyklady. Türkiýeden gepleýän robot sesli MNG Haber YouTube kanaly-da hatda seniň ýalan sözläniňi aýtdy. Bu Inem, ölüm dälmi saňa? Türkmenistanyň döwleti mun ýana habarlary aýtmajagy hemmekiçä belli. Ol hiç wagt on ýana habarlary aýdanam. Şol üçinem biz borçly. Türkmenistandan gelýän habarlary aňyna ýetmesegem biz hökmän halka ýetirmeli ta halk A ço tak można było što li?
Ah Welsapar! Öňdenem belli ýaşuly seniň kanalyňdada ýalan informasiýanyň ýaýradylýandygy. Emma senem öz repertuaryňda ýene şol dildüwşükligiň tarapyndadygyňy görkezdiň. Ýene bir gezek siz köpçülikleýin maksadyňyzy subut etdiňiz. Dowam we ýene-de dowam! Diňe öňe! Absurdyň soňy ýok. Döwür şeýle döwür Kerim agaň aýdyşy ýaly. Dumokratik geňeş göreşe dowam.
Hormatly watandaşlar! Düýn, düýnden başlap biziň iki sany watandaşymyz Türkmenistanyň Stambuldaky konsullygynyň öwüne baryp ýorganly şökli ýatylda da biz Türkmenistana äkidiň diýýär. Biz indi bärde ýaşajakkä, biz indi gul boljakkä, biz öz watanymyza, öz çagamyza gowuşjak, öz maşgalamyzyň arasynda boljak diýip şo tada Şu gün ta iş wagty gutarýança şu taýda boldular. Türkmenistanyň konsulynyň işgärleri hiç zat edip bilenok. Olary hökmän äkidamaly, çäresiz. Ýöne ol akmak, nadan haramzadalar.
Ol mahluklar olara diýýär bar koronawirusdan sonra Biz oňa günäkär däl diýýär. Bokuny iýýä haramzadalar. Biz şol üçin hem size haramzada diýýäs. Düýeji gyssagly ýalan habardan soňra konsulligiň öňünde ýorgan-düşekli ýatyrlar ady bilen ýene bir feýk ýaýratdyň. Ertesi gün men şol ýerden ýörite gidenlerden Informasiýa aldym. Hiç hili ýatan-turan adam ýok. Nobata duranlardan başga diýdiler. Nämä halky oýnajak bolýaň? Hawa Türkmenistanda protest boldy, aýallar ministrlige bardy diýip gygyrdym, barypdyrlar hawa. Azyk harytlarynyň limitini galdyrarys diýilse yzyna gaýdypdyrlar aýallar. Iki sany towuk budy bilen aýallary köşeşdirip goýberipdirler. Indi bu syýasy protestmi? Ýogsa gazana iki sany towuk budyny salyp bişirmek güzeran aýlamak üçin edilen iň soňky ädimmi? Bu ýagdaý halkyň aýaga galanymy? Şol wideoda ýene gödek ýalňyşyň boýun almajak bolup aljyrap otyrsyň. Şol üçin hem biz indi munýanak zada biparwaý bolmaýar. Çala informasiýa bolsa biz halka aýtýar. Halk taýyn otursyn. Halk bilsin şu haramzadalar Öňem şeýtdirip Allak Äneki otuz ýyllap Türkmenistany talak gezdiler. Indi biz talatmaýar. Indi allatmaýar. Indi näme ýurduň içinde syýasy üýtgeşlik boljak bolsa halk hökmän aktiw gatnaşar. Şoňa görä-de biz çäre görýäs, şoňa görä-de biz hereket edýäs. Hormatly watandaşlar, häneki ýaňky nemäniň habary, ria nowosti, westi ru, onsoň gazeta ru, life, komsmolskiý prawda, hemmesi şuny aýdyp geçýärler şu habary. Salam aleýkum watandaşlar, şu gün ýigrimi ikinji sentýabr iki müň ýigrimi birinji ýyl, men Muhammet Diýoji Kanadadan. Hormatly watandaşlar, şu gün Istanbul şäherinde biziň gahryman oglanlarymyz, aýal maşgalalarymyz Türkiýe Istanbul şäherindäki aeroportuna baryp şu taýda protest geçirdiler. Olar biz ýurdumyza gitmäge rugsat berip, biz Türkiýede kanun esasynda ýaşasymyz gelýär.
Ýigrimi ikinji sentýabrda iň ýokary nokada ýetdiň Mugarryp batyr. Jo Baýden Amerikanyň prezidenti aktiwistleri goldajagyny aýtdy. Gahrymanlaryň Stambul aeroportyndaky protestine gaz berip sesiňem gyrlyp gidipdir özi. Ol masgaraçylyklar hakynda indiki bölüm aýry gürrüň. Aýat etýärler diýip.
Şol üçin hem biz dünýäde parahatçylygy gorajak bolsak, onda domokratiýa ugrunda göreşýän aktiwistleri goldamalymy. Şol üçin hem. Baýden öz syýasatyny ofitsialny onuň içinde şeý diýip yglan etdi, Bi örän gowy zat, sebäbi eger dünýä jemgyýetçiligi şuňa ýetse ki, dünýä howp abanýan zat diňe diktator döwletleriň öz halkynyň islegini kanagatlandyrmany, olaň garşyna gahar-gazaply çemeleşmeginden ybarat diýip, onda dünýä başgaça etapa geçer. Sebäbi hakykatdanam diňe terrorizmiň istoçnigi, terrorizme bat berýän we dünýäde ýaýratýan zat birinjiden garypçylyk, deňsizlik, adalatsyzlyk we kim adalat üçin göreşýän bolsa şoň garşyna gitýän diktatorlardyr. Öz halkyna hormat goýmaýanlardyr. Öz halkynyň garşyna gitýänlerdir. Öz halkyny talaýanlardyr we korrupsiýadyr. Şol üçin hem Joe Biden bütün diktatorlaryň garşyna uruş yglan etdi. Biz domokratiýa göreşýärler gollajaklygyny söz berdi.
Hawa, bu ýerde seň bolup oturyşyňa, jahylygyňa, nadanlygyňa meniň gaty nebisim agardy, düýeje. Hemmämizem ynsan ogly. Emma bu edilýän gürrüňlere köre-körlük bilen ilki özüň ynanyp, soňam ony buşlamagyň gaty ýalňyş. Hemme adam nadan däl-ä. Senem şol režimiň edýän oýnuny oýnaýaň, ýagny halky ýalan bilen uklatmaga dowam edýäň ýaşuly. Syýasatda, uly syýasatda berilýän wada bilen edilýän işiň tapawudyny şu çaka çenli görmedik bolsaň, goýaý şu işi. Halkyň aňyny zäherleme. Türkmenistanda bolýan zatlardan dünýäň habary ýok ýaly propaganda ýöredýäňiz. Munuň beýle däldigini bilýäňiz emma aýtmaýaňyz. Halka meçew bermek, öjükdirmek üçin ony prowakasiýa, oda iterýäňiz. Eger başa baraýsa, taýyn aşa eýe bolmak maksadyňyz. Gidiň ýurda eýe çykyň diýmek näme? Ýurt eýesizmi? Ol diktator režim halk gideni bilen turup size ýerini berer ýaly akmakmy? Geosyýasy güýçler muňa rugsat berermi? Bu oýunda olara gowy oýnadyp bolýan gurjak barka, olar täzesini islärmi, ýol berermi? Her kimiň ol ýerde ýaglyja paýy bar-a. Ýa siz? Köpräk bereris diýip wada berip soňra halky mundanam beter güne saljakmy? Dumokratlar. Besdir. Dumokratiýa ýok. Ol halk üçin siziň ýaly liderleriň. Beýik duzagydyr. Siz özüňizi elita hasap edýän hoppozisiýa we körsowat nadanlar halkyň eli bilen häkimiýeti ele saljak bolýaňyz. Bu görnüp dur. Aý bolýada. Näme diýseň. Oz. Aleýkum we rahmatullah we berekatuhu. Hormatly watandaşlar, dostlarlar, mömin musulmanlar, gaýtmaz gorkmaz batyrlar. Gijeki protestamyza başladyk. Gijeki mitingimize başladyk. Gijeki watan başladyk. Salam aleýkum watandaşlar, dostlardaky watan habarlaryna bugün erken baş. Inşallah.
Al. Sesim gelýärmi ha? Sesim gelýärmi watandaşlar?

Japbaklara. Hawa başga at ýok. Jap bak lary. Bular çokunýan mugallymy, mollasy düýejiden gaty öňe geçdiler. Heh. Bir ýerde bularyň Gazynyň trosy üzülip, tutup galan bolmalyda. Ilki aeroporta protest diýip çykdyňyz, rugsat ýok plakat bar. Netije hiç ýok. Bir tarapdan. masgaraçylyk bar, bir tarapdan ony gahrymançylyk edip görkezýän absurd propaganda. Bikanun hereket gahrymançylykmy? Geçiniň bir ýeri gijese, çopanyň paýagyna süýkenermiş. Aeroporda girjek bolup synanyşdyňyz. Ohow japbaklar! Diňleýäňizmi? Onda dowam edeliň. Pandemiýa döwründe biletsiz, hiç kim içeri salynmaýan wagty sizi aeroporta salarlar diýen düşünjä gider ýaly kelläňiz. Işlänokmy? Hä, häkimiň oglumy ýa ýegenimi ol ýanyňyzdady? Ýa onuň şol Türkmenistandaky pikirleri eden-etdikleri geçer öýtdüňizmi? Bolýa-da. Öýländen soň Mejidýeköyde, agşam Kadyköyde durmadan protest. Protestem oýunjak boldy. Heý, japbaklar! Dört adamlyk protest. Gahryman batyr Jumasapar dagy Bir wagtyň özünde Allanyň kömegi bilen üç, dört fronta söweş açyp otyr. Men düşünmedim Jumasapar inim. Medresedäkiler diýip sen kime mesaj berip otyrsyň? Turan söýgüsini penalap kimleriň aşagynda ýörsüň özi, ol-a belli. Emma bu ýene birine gul bolmak dälmi? Ýigrimi dördünji sentýabr agşam ýene protest. Durmak ýok, gije-gündiz protest we diňe protest. Tä özi gümp bolana çenli. Men bu keseliň ýokanç kesel bolup başgalara bulaşmagyndan gorkýan.

Size reklama gerek. Emma hakykatda bu absurd hereketleriň eýýäm ýerli halky bimaza edýändigi görünýär. Japbaklar!
Bu ýerde Agyz burnuňyz görmez ýaly etseler, ony-da konsullygyň ýa ýene biriniň boýnuna goýup, reýting gazanarsyňyz. Öňe! Diňe öňe! Gije-gündiz protest! Talabyňyz näme? Ýollar açylsyn. Iki million adam gidip bilenok. Kim diýipdir ýollar ýapyk? Korrupsion konsullykda ýörite adam bar alyp gidýän. Hiç problema ýok. Türkmenistana üç müň, Aşgabatdan Istanbula dört müň dollar bahasy bar. Işläp ýatyrlar haramzadalar. Sada halka bileti ýok emma. Nobat bar uzyn. Keselliler, jynazasy barlar gidip bilenok. Ýagdaý şu. Ullakan biznes edilýä ortada. Heý, japbaklar. Soňam, Al, ine açdylar ýoly. Size-de, Geliň, mugtyny äkideliň diýdiler. Gidermisiňiz? Talabyňyz berjaý edilen ýagdaýynda-da men hiç biriňiziň gitmejegiňizi elbetde bilýän. Siziňem kimligiňiz, maksadyňyz belli. Halky oda iteklemek. Edil eşekçi mollaňyz ýaly. Emma bu iş başa barmaz. Eger şu absurd bilen bir üýtgeşiklik bolaýsa, domokratiýa bolmaz, gaýtam,